שקויעך פארן צוריק קומען פאר נאך א שמועס, און אזוי ווי דער עולם זאגט איף יו לייק די קאנטענט סובסקרייב לייק ענד שעיר שקויעך. די ווידיאו וויל איך מאכן א אלס א ריספאנס צו די ריסענט עפיסאוד וואס מענדי אונגאר האט געהאט מיט וואס ער רופט זיך האמבל יאסי, און וואס איך זאג איז חלילה נישט קיין אטעק אויף יאסי און דעפענטלי נאט אויף מענדי, מענדי עסקט סאם אמעזינג קוועשאנס, און שכח פאר מענדי פארן ארויסלייגן די קאנטענט און פאר יאסי פארן זיך ארויסלייגן, איך קען נישט יאסי באט איך זעה מיר אין מאנסי היפש אסאך, ס'איז קלאר אז דאס איז א מענטש וואס איז א גוטע מענטש וואס מיינט גוטס צו טון. באט ביסט נישט או טי די. און הערנדיג די ווערטער די עפיסאוד איד ס'האט קלאר געמאכט אז דער עולם פארשטייט נישט וואס otd איז. otd שטייט פאר די ווערטער off the דרך, אראפ פון וועג, אראפ פון דרך, אראפ פון אידישן דרך. באט otd איז א סימפטאם, ס'איז נישט קיין זאך. otd מיינט. ביסט געווארן רידזשעקטעד, ביסט געווארן ארויסגעווארפן, האסט געהאט א צובראכענע שטוב, האסט געהאט עלטערן וואס האבן נישט געקענט געבן צייט פאר דיר פאר וואטעווער ריזען, otd מיינט אז אין ישיבה האט מען דיך אדער נישט אפרישיעטעד אדער האט מען דיך נישט אנגעקוקט, און מענדי האט גראדע געפרעגט די קוועסטשן, איז דען נישט דא otd מענטשן וואס זענען otd ביקאוז קיינער האט זיי נישט אנגעקוקט וועגן זיי זענען געווען אזעלכע וואוילע בחורים? יא, ס'איז דא. otd מיינט א קאמיוניטי האט דיך רידזשעקטעד. otd מיינט מ'האט גענומען עדווענטעדזש פון דיך, מ'האט דיך אביוזד און ווען דו האסט דיך געוואנדן צו איינעם האט ער דיך געזאגט זיי'ס מקבל. otd מיינט אז מ'האט געהערט ווי דו זאגסט. אז בזמן שישראל בצר שכינה הקדושה עמו אמר איז כולני מראשי כולני מזרעי און געפרעגט זיך די קשיא ווי איז די שכינה הקדושה געווען ווען מ'האט מיך אביוזט? או טי די מיינט אז ווען מ'פרעגט די קוועשאן ווי איז די שכינה הקדושה ווי איז די באשעפער געווען ווען מיך ווען מ'האט מיך אביוזט איז די ענפער עפעס מ'דארף האבן אמונה מ'דארף האבן בטחון שפע לכי געהאט אמונה כ'געהאט בטחון און די ריזאלט איז געווען אביוז. otd מיינט אז מען האט געסטראגלט און געפייט און צוריק געפייט נאכאמאל און נאכאמאל און מיר זענען ערגעץ נישט אנגעקומען און ווען מען געפרעגט א גוטע איד וואס דארף איך יעצט טון זאגט ער טו דיך אן דאס גארטל און זאג אויס תהלים שעפעלע צדיק טייערע איך האב שוין אויסגעזאגט תהלים מער ווי איין מאל דו איז מיין ישועה otd מיינט אז מען איז אזוי צובראכן מען איז אזוי אויסגעוואשן מען האט שוין אזויפיל אויפגעגעבן. אז מען איז גרייט צו נעמען די גרעסטע טשענס וואס איז נאר שייך און ארויסגיין אין א וועלט וואס וויל אונז אויפעסן, אויסשפייען נאך דריי מאל. או טי די מיינט אז מען האט שוין אויפגעגעבן אויף אלעס עקסעפט סועסייד. דאס מיינט או טי די. או טי די מיינט אז מען גיבט אויף אויף די איינציגסטע זאך וואס יעדער איינער דארף וואס דאס איז פעמילי. און פארוואס? וועגן פעמילי איז נישט דארט געווען, פעמילי האט נישט געקענט דארט זיין. otd מיינט אז מ'געבט אויף א זאך וואס די גאנצע וועלט איז אונז מקנא דערויף וואס דאס איז קאמיוניטי, פארוואס געב איך אויף אזא טייערע זאך? וועגן די קאמיוניטי האט מיך נישט געקענט האלטן, פארוואס? די קאמיוניטי האט מיך נישט געקענט האלטן, וואס האט שוין די קאמיוניטי געדארפט טון? סך הכל מיך נישט געדארפט פייניגן, סך הכל ווען זיי האבן געזען אז ס'איז דא א יונגל אדער א בחור וואס ליידט עפעס, האבן זיי געדארפט צוקומען צו אים און געבן א האג און זאגן שעפעלע איך לייד אויך. זיין או טי די מיינט אז מען האט אויפגעגעבן. די קוועסטשענס וואס מען דארף זאגן וואס מען דארף פרעגן פון א או טי די איז פארוואס האסטו אויפגעגעבן? וואטס די פעין? וואטס די פעין דעט מעיד יו גיוו אפ? וואטס די פעין דעט מעיד יו גאו עוועי? וויאזוי קען זיין אז ס'טוט אזוי וויי פאר א מענטש אז יענער וואקט אוועק פון די פעמילי? ווער וויל נישט פעמילי? וועלכע היומען ביאינג וויל נישט פעמילי? א טאטע, א מאמע, א משפחה, א שבת טיש. א שבת טיש שייל אוועק די אידישקייט דערפון, די רחניות'דיגייט דערפון, ס'איז די ווארעמסטע היומען עקספיריענס וואס א היומען קען האבן, ווער ווארפט דאס אוועק? וויפיל פעין דארף א מענטש האבן דאס אוועקצואווארפן? זיין או טי די מיינט אז מען קען נישט שלאפן ביי זיך, מיט זיך, מען קען נישט זיצן מיט זיך, אנשטאט דעם גייט מען טרעפן דראגס, אלקאהאל, מיידלעך, בחורים, וכדומה וכדומה וכדומה. מען ווענדט זיך צו א זאך אויף די אינטערנעט וואס. נישט נאר ס'איז נישט גוט, נישט נאר ס'איז נישט געזונט, באט ס'מאכט דיך ליידיגער און ליידיגער און ליידיגער, דאס מיינט זיין או טי די. ווען ס'קומט א איד וואס איז, וואס וואס יאסי זאגט אז זיין טאטע נישט נאר האט אים עמברעיסד נאר האט אים גע'עצה'ט וויאזוי זיך אומצוגיין אויפן וועלט און זאגט איים או טי די, בראו יור נאט או טי די, יו העוו נאו איידיע וואס יענע לעוול אוו רידזשעקשאן מיינט, רידזשעקשאן פון א טאטע וואס האט זיך געשעמט פון די קאמיוניטי. רידזשעקשאן פון א מאמע וואס ווייסט נישט וויאזוי צו באכלעפשענען מיט א קינד וואס האט וואטעווער סטראגעלס ס'איז דא. און איך קען נישט יאסי'ס סטראגעלס. מסתם האט ער, יעדער איינער האט. באט ווען א otd מענטש הערט ווי דו זאגסט אז דיין טאטע האט דיך נישט נאר עמברעיסט נאר געהאלפן טרעפן א מהלך וואס ארבעט פאר דיך וועגן דעם ביסטו נישט או טי די? וועגן דעם ביסטו נישט אויפגעגעבן אויף די אלע גוטסקייט וואס אידישקייט האט? די אבסעלוט דזשוי פון א שבת, די דזשוי פון א סעודה, די דזשוי פון פעמילי, די דזשוי פון א בית מדרש קופקע. זיין או טי די מיינט אזא לעוול אויף צובראכנקייט אז מען האט אלעס אויפגעגעבן, די אלע ביוטי האט מען אויפגעגעבן. און מענדי פרעגט זייער פוינענד קוועשאנס, זייער גוטע קוועשאנס. און איך האב הנאה געהאט פון די קאנווערסעישאן ביקאוז מענדי דיד א גוד דזשאב. מענדי האט נישט פלעין, האסט נישט פלעין אנגענומען די זאכן. באט די קוועשאן וואס מען דארף פרעגן פון א או טי די מענטש איז נישט. אר יו גאוינג, דו גייסט זיי לאזן געווינען? שעפעלע, זיי האבן שוין געוואנען. מען האט מיך געיוזט און אביוזד און אויסגעשפיגן. זיי האבן שוין געוואנען. דער סטראקעס באטשי זיצט אויבן אן און מען קלאטשט פאר אים, און ס'טוט מיך וויי דארטן וואו ס'טאר נישט וויי טון פאר א בחור. און קיינער רופט אים נישט אויס. צו איז עס דער אינגערמאן וואס האט דעסיידעד אויפצוגעבן די גאנצע משפחה זיינע? פון ווי קומט דאס? ס'איז אננעטשורעל. רעד צו מענטל העלט פראפעשענעלס, דאס איז נישט קיין נעטשורעל זאך א מענטש זאל אלעס אויפגעבן, פארוואס? וועגן איך בין עפעס געווארן א פיקח? איך בין געווארן קלוג? אז ס'איז נישט דא קיין באשעפער אויפן וועלט? איי מין, ס'מאכט סענס? ס'מאכט סענס פאר איינעם? צו פארשטיין וואס דאס מיינט או טי די איז צו פארשטיין וואס דאס מיינט אבסערט די די טיפסטע לעוועל פון א צובראכן הארץ. און צו קאנעקטן מיט א מענטש וואס איז געגאנגען או טי די איז צו קאנעקטן מיט איינעם און פרעגן וואס האט דיך צובראכן? און ווען איינער פרעגט, און ווען איינער פרעגט די קוועסטשן, דו ווילסט מיך זאגן בזמן שישראל בצר שכינה הקדוש מאה מאיר איז כולני מערישי כולני מזרעי? ווי איז דער באשעפער געווען ווען מען האט מיך אביוזט, ווען מען האט מיך געיוזט, ווען מען האט מיך באגנב'עט, ווען די אלע זאכן וואס מאכט מענטשן אוועקלויפן? און די ענטפער איז, איך האב נישט קיין ענטפער. העוו די היומיליטי צו זאגן אז דו האסט נישט קיין ענטפער. זיי גענוג האמבל צו פארשטיין אז דו האסט נישט קיין ענטפער. דענקסט נישט מעגליך אז דו ביסט דורכגעגאנגען די סעים עקספיריענסעס? דעמאלטס זאג פאר איינעם, יא איך בין דורכגעגאנגען די זעלבע עקספיריענס און איך האב נישט עבענדענד אידישקייט, איך האב נישט עבענדענד די רבונו של עולם, כאטש די רבונו של עולם איז צו גוט און איך האף ער דענייעס. די באשעפער איז אזא גוטער אז יא, ער איז מיט דיך אין די פעין, אונז פילן מיר עס נישט. דאס איז א חלק פון די פעין. וועגן ווען עס פילן מיר עס ווען, וואלט די פעין געווען גרינגער סובל צו זיין. דעטס וואט מעקס איט הערט סאו מאטש מאר. ווען מען רעדט צו איינער וואס איז אוועק, וואס האט אלעס אויפגעגעבן, האב די היומיליטי צו פרעגן דעם מענטש, וואס טוט דיך וויי? און פליז פליז זאג נישט פאר אזא בחור אדער אזא מיידל פרואוו דעם ראנג לאז זיי נישט געווינען פליז אוי מיי גאד אוי מיי גאד דזשאסט נעווער סעי דעט איך דארף ארבעטן זעקס מאל אזוי שווער געט אוט אוו העיר יא איך האב געדארפט דורך גיין מיינע עקספיריענסעס צי צו קומען צו די החלטות באט דזשאסט עקסעפט עס. און דעטס איט, דעטס אלל וואס אונז ווילמער, די קאמיוניטי זאל עקסעפטן מענטשן, איך דארף עס שוין נישט ברוך השם, איך שטעל מיך, איך קום אריין אין א קאמיוניטי און איך שטעל מיך אהער אזוי ווי איך בין, און די אייבערשטער האט מיך געבענטשט מיט קאמיוניטיס ווי איך בין וואס זענען זייער וועלקאמינג, און איך האב וועגן דעם געקענט טון געוויסע הילינג. באט א מענטש, א בחור, א מיידל, געזאגט דארטן א ווארט, אנשטאטס פון ארויסגיין זיין אזוינע, גיי טוה עפעס אנדערש, איך ווייס נישט וואס די ווארט איז געווען. דאס איז מענטל העלט וואן און וואן. עס איז נישט דא קיין זונה אויפן וועלט וואס וויל זיין א זונה. דאס איז אזא מין צוקלאפטע נשמה, אזוי צובראכן, צוקוועטשט און צוגראדזשעט, אז מען געבט זיך אויף די אייגענע גוף. גיי שיק א פרוי, זיי א ערליכע פרוי, זאל געבן א האג פאר די מיידל, טאן צו פוטעם, דאס איז מענטשן, אונז זעמער מענטשן וואס האבן שוין נישט קיין ענערדזשי, אונז האבן שוין נישט קיין כח צו פייטן, געבט מען אויף, מען גייט אוועק. האב די היומיליטי צו זאגן אז מען פארשטייט נישט. שכוח פארן וואטשן, שכוח פארן אויסהערן. געב א האג פאר איינעם, הער אויס איינעם, פארשטיי איינעם, טריי צו פארשטיין איינעם, זאג נישט אז דו פארשטייסט, זאג נישט אז דו ווייסט פארוואס מענטשן טוען די זאכן. ברוך השם איך פארשטיי נישט פארוואס מענטשן טוען געוויסע זאכן, איך האף איך וועל ווייטער נישט פארשטיין. ענד דעטס איט. זאג פאר א מענטש איך פארשטיי דיך נישט, באט איים העיר טו ליסן טו יו. שקויעך נאכמאל פארן אויסהערן. לייק, סובסקרייב, לייק און שעיר. שקויעך. האב א גרינגע רעסט אוו יור פאסט און א לעכטיגע שבת.